एक मुखी साहित्य साहित्य नहि भऽ सकैत छै साहित्यमे जे से भाषाके ध्यान सेहो राखऽ पड़तै विषयके ध्यान सेहो राखऽ पड़तै आओर नवीनताके सेहो राखऽ पड़तै नव आओर पुरान दुनूके समन्वय लऽ के जे आगू चलत

आइ हम उपस्थित छी सरिसब पाहीमे डॉक्टर सदन मिश्रसँ किछु बातचीत करबाक लेल डॉक्टर सदन मिश्र हिंदी मैथिली आ अंग्रेजी ई तीनू भाषाक विद्वान छथि प्रणाम संवादक मंच पर सबसँ पहिने हमसब बुझऽ चाहबै जे अहाँ महोमहोपाध्याय सचल मिश्रक वंशक थिकहुँ तऽ अहाँके परिवारक बारेमे जे ओ समृद्ध परम्परा रहल अछि तकर बारेमे हमसभ किछु बुझऽ चाहब महोपाध्याय सचल मिश्र हुनकर नाम रहनि भवानीनाथ मिश्र आओर सचल मिश्र हुनका लोक कहनि किएक तऽ ओ बत बहुत बेसी गतिशील छलाह ओ सर्वत्र भ्रमण करै छलाह आओर जतऽ ततऽ जाकऽ अपन अच्छा। विद्वत्ताके धाक जमबबै छलाह अहिना एहि क्रममे एक बेर से अम, ह- ए, ए, अम, मध्य प्रदेशके अनेक अनेक प्रान्तमे ओ जे छै गेलाह आओर हुनकर हुनकर विद्वत्ताके धाक सभठाम जे छै जमल जतय अगिला शास्त्रार्थ भेलै महाराणा जे छलाह पूनाके से हरेक वर्ष से भारतवर्षक जे विद्वान सब रहै छलाह हुनका सबके आमंत्रित करै छलखिन और शास्त्रार्थ पेशवा के दरबार में हाँ, वार्षिक और ओतऽ जाके जे सर्वश्रेष्ठ से विद्वान होइ छलाह तिनका ओ पुरस्कार देथिन और आदर सुबह हुनकर बहुत आदर करथिन और हुनकर आदर के हुनका आदर के संग घर पहुंचबथिन हम्म। और विद्वानक गोष्ठी में हुनक परिगणना होनि ओहिमे ओहिमे हमरो वंशज छलाह भवानीनाथ मिश्र ओ जे से एक बेर एक बेर ओ गेला तऽ ओ जे गेला ओतऽ तऽ हमर परिवार ओहि समयमे बहुत उन्नत छल हुनके लऽ कऽ हुनकर विद्वत्ताके लऽ कऽ सहस्राधिक हुनक जे छै शिष्य परम्परा रहनि से सब से सब पढ़ै लए आबनि एहि तरहे ओ जे छै बहुत आदरणीय छलाह समाजमे तऽ ओ जे ओ गेला ओहि दरबारमे गेला तऽ हुनकर जे शास्त्रार्थ भेलै शास्त्रार्थमे ओ ओतऽ उपस्थित जतेक पण्डित रहै सबके परास्त केलखिन और अंत में महाराणा जे हुनका पेशवा छलखिन हाँ? बाजीराव पेशवा पेशवा पेशवा जे से हुनका जे से सर्वोच्च देशक देशक सर्वोच्च विद्वान हेबाक आदर स्वरूप से हुनका हुनका पुरस्कार देलखिन

पंडितोचित जतेक सम्मान छै से सबटा प्रदान के हाथी से हुनका अपन घर तक जे से ओ द्रव्य लऽ के आओर संगे संग हुनका ओ जे से पालकी पर रहथि ताहिसँ ओ जे से हुनका हुनका पहुँचलखिन पाही टोल पूना से से सिपाही टोल तक ओ ओहि सेला पालकी सेला सभक वास्ते एकटा दर्शनी दर्शनीय वस्तु भऽ गेल छलै आर ओकर बाद तऽ हुनकर हुनकर शिष्य परम्परा सब चारू कात भारत सब एतऽ जे छै चारू कात जुटल रहन से एकटा उत्सव भऽ गेलै ओ आओर ई उत्सव ओहि बेटा नहि भेलै उत्सवके परम्परा लागि गेलै तऽ एहि परिवारमे पंडित केशीनाथ मिश्र सेहो भेलथि जिनका बारेमे कहल जाइ छै जे ओ पहिल स्नातक छलथि पंडित केशीनाथ मिश्र के बारे में सेहो हम सब कनी बुझऽ चाहबे पंडित केशीनाथ मिश्र पहिल विद्वान छला मिथिलो के और संगे संगे हमर सब परिवार में जे अंग्रेजी पढ़ल ओ जे से बनारस जाके जे से अंग्रेजी पढ़लनि आओर हुनकर सहपाठी रहथिन डॉक्टर गंगानाथ झा डॉक्टर गंगानाथ झा जिनका भारतवर्षक सर्वश्रेष्ठ विद्वान हेबाक से गणिमा भेटलनि से जे से हुनकर सहपाठी रहथिन वाराणसीमे पढ़लनि ओसभ आओर वाराणसीमे पढ़ि कऽ ओकर बाद ओ से अयला अयला गाम गाममे जे छै महाराज कहलखिन दुनू गोटेकेँ दुनू गोटे पहिने राज दरभंगामे रहलाह राज दरभंगामे नौकरी केलनि हुनकर हुनकर काज रहनि जे से सभके हुनकर हुनकर सभक योग्यताके अनुकूल जे से काज काज देल गेलनि तऽ केशीनाथ मिश्र ओतहि रहथि राज दरभंगामे आओर ओ अनेक ठाम जे से बहुत आदरके सङ्ग काज केलनि ओ पहिने झंझारपुरोमे छलाह आओर फेर अन्तमे जे से एकर सेक्रेटेरिएट जे छै हम्म, हम्म। दरभंगा राजके हम्म, ताहिमे छलाह आओर अनेक स्थान जतऽ कतहु कोनो समस्या होइ ततऽ हिनका जे छै नियोजित कयल जानि हँ। आओर ओ सब ठामक समस्याके हल कऽ कऽ तखने अबथिन तऽ आ, ओ जे से अद्भुत व्यक्तित्व रहथि हुनका जे से बेटा नहि रहथिन लेकिन बेटी रहथिन अ, तऽ हुनके नाइत हु- हुनका एकेटा एकेटा नाइत भेलखिन एकटा नाइत से अम्बिकानाथ बाबू छलाहनि जेकि हुनकर हुनकर पश्चात हुनकर हुनकर पत्नीके सङ्ग से एतहि रहै छलखिन हँ हुनका नहि जाए दै छलखिन ओ हुनकर माइयो एतहि रहै छलखिन हँ हुनकर धियापुता सेहो एतहि रहै छलनि हँ एहि तरह एकटा जे से हुनकर आदर हुनकर हुनकर गेलाके बादो लोक हुनकर हुनकर सम्मान करनि अपन मातृक के बारे में सेहो किछो बताबिए अहाँ अपन मातृक के बारे में सेहो किछो बताबिए हमरा सबके हमर बाबा जे से बड नीक जे से विद्वान पंडित और नीक जे से गृहस्थ छलाह अ, हुनको बड सच्चरित्र व्यक्ति रहथि और हमर जे दाइजी रहथि सेहो जे छै बड्ड नीक लोक बड्ड पैघ परिवारके चेतनाथ बाबूके बहिन छलखिन ओ जे चेतनाथ बाबू भारतीय स्वतंत्रता संग्राममे अग्रगण्य छलाह जे हुनके ओ जे छै अनुजा छलखिन आओर हुनकर हुनकर मातृक छनि छलनि एतय सकरीके निकट जे एकटा एकटा बाबू साहेबके जे टोल छनि बहुत पैघ कलाधारी सिंह हुनकर हुनकर बहिन छलखिन हेँ एहि तरहे ओ जे बहुत हुनका से आदरणीय स्थान रहनि पूरा पूरा परिवारमे आओर हमर माय जे रहथि से हुनकर जे सभसँ जेठ सन्तान रहथिन आओर हुनकर छोट जे रहथिन से छोट बहिन जे छलखिन एक बहिन आओर छली छलनि हुनकर जेकि लालगंज हुनकर विवाह रहनि मौसी हमर रहथि ओहो जे से बड्ड नीक स्वभावके छलखिन तऽ एहि तरह ओ परिवार जे से एकटा आदरणीय परिवार छलै आओर बाबा आओर हमर हमर मामाजी एकटा मामाजी रहथि सी आई डी इंस्पेक्टर आओर एकटा जे रहथि से गृहस्थीके काज करैत रहथिन बाबाके गृहस्थी काज बाबाके पचास बीघासँ ऊपर जमीन छलनि ने तऽ ओकर जे से ओ देखरेख करथिन एतेक अन्न हुनका उपजा भऽ जानि जाहिसँ अपन परिवारक लेल परिवार समृद्ध रहनि ओकरा लेल कोनो अभाव नहि होइ आओर अनको जे छै ओ एहिमे एहिमे मदद करथिन कोनो कोनो साल से बाढ़ि सेहो आबि जाय बाढ़ि आबि गेलासँ से भविष्य अन्धकार पूर्ण भऽ जाय किन्तु हुनका एतेक सञ्चित रहै छलनि घरमे जे हुनका कहियो जे छै एकर कष्ट नहि भेलनि तैँ आओर हमर मामा गाम हमरा लोकनिके माथपर रखै छल तैँ हमसभ जे से सालमे दू बेरके जे से दस दिन बीस दिनके लेल अवश्ये जाइ शुरूमे अहाँ पूसामे विद्यालयमे शिक्षक छलियै किछुए दिन लेल लेकिन तऽ ओकर बारेमे हमसभ बुझऽ चाहबै जे पूसाके बारेमे तऽ हम जे से उन्नैस सए अट्ठावनमे से एम ए पास केलहुँ आओर ओकर जे से रिजल्ट निकललै जे से मार्च अप्रिलमे ओकर बाद हम जे छै पूसा इसकुलमे जे छै एकटा जगह भेलै खाली हिन्दीके शिक्षकके जगह खाली रहै पूरा पूसा इसकुल ओहि समयमे बहुत प्रतिष्ठित संस्था मानल जाइत रहै समस्तीपुर जिलाके सबसँ नीक आओर दरभङ्गाके जिलामे जिला इसकुलके समकक्ष ओकरा ओकरा मानल जाइत रहै हमहूँ ओतऽ जे छै अप्लाइ कऽ देलियै तऽ अप्लाइ करै लए जखन अप्लाइ कऽ कऽ जखन हम इंटरव्यूमे गेलहुँ तऽ इंटरव्यू इंटरव्यू जी। भेलै तऽ ओतुका इंटरव्यू जे अद्भुत रूपे होय अ, सब जे गवर्निंग बॉडीके मेंबर सब रहथि से सब और शिक्षको सब हेडमास्टर ईसभ सभ ईसभ सभ जे से क्लासमे बैस जाथिन आओर विद्यार्थीसभ अपन अपन जे क्लासमे एक एकटाके एक एक गोटेके बैस जाथिन पर आओर तखन ओतऽ जे से इन्टरव्यू होइ ओहि इन्टरव्यूमे जे से जे श्रेष्ठ निकलल तकर जे चयन होइत छलै आओर ओही दिन ज्वाइन करवा देल जाइ छलै अच्छा तऽ हम जे से ओतऽ जे गेलहुँ तऽ सौभाग्यवश हमर जे चयन भऽ गेल आओर चयन भऽ गेलाके बाद हमर से ओतऽ बहालियो भऽ गेल किन्तु हम कहलियै जे हम जे छै जाबऽ धरि से एक बेर एक बेर हम घर जायब तखन ओतऽसँ तऽ रवि दिन तखन आयब तखन हम जे छै से काज शुरू करब हम जे छै एहि बीचमे पूसा एकटा हायर सेकेंडरी इसकुलमे से इन्ट अथीमे चलि गेल रही ओकर ट्रेनिंगके वास्ते ओहि ट्रेनिंगके छोड़ि देलहुँ आओर एलहुँ अपन गाम बाबू बाबूजी सबके कहिके ओकर बाद जे हम गेलहुँ ओतऽ ओतऽ सबके एकटाके क्वार्टर भेटै शिक्षकके

आओर ओकर बाद जे छै होस्टलमे रही होस्टलमे जे छै अलग से अलग से डेरा छल आओर ओहिमे जे से पहिने शुरूमे से होस्टल से ओ स्टूडेंट्सके जे होस्टल रहै ततै से खेनाइ आबै से ततेक सस्त रहै जे कहल नहि जा सकैए ओ जे से तीस रुपैआमे से एक एक एक प्लेट हम्म। जाहिमे कि दू तरहक तरकारी आओर एहि सङ्गे सङ्ग जे से दही कने हम्म। नेबो

दू गोटे के खूब खूब नियम हो जाए अहाँ हिंदी में उच्च शिक्षा एम ए पी एच डी सब केलाक बाद मैथिली लेखन साहित्य दिस कोना प्रवृत्त भेलहुँ मैथिली हमर मातृभाषा छलै आओर मैथिलीके प्रति मैथिलीमे लिखबाक प्रति मैथिली पढ़बाक प्रति सेहो हमरा जे से जिज्ञासा छलै तऽ जहाँ तक भेल मैथिलीके पोथी जे उपलब्ध भेल से हम पढ़लहुँ आओर ओहिमे किछु ने किछु लिखबाके सेहो जे छै प्रवृति रहल तऽ ओहि दुआरे जे किछु हम जे लिख सकलहुँ जतेक इच्छा छल ततेक तऽ नहि लिख सकलहुँ लेकिन तैयो तथापि जे लिखलहुँ ताहिपर हमरा सन्तोष अछि अहाँके लेखनक आरम्भ कहिया आ कोना भेल आर अहाँके मैथिलीके जे प्रिय रचनाकार से के रहलथि हमरा जे से मैथिलीके हम किताब सब पढ़लहुँ ताहिमे अ- हमर जे ससुर अ, के जे से हुनकर जे साहित्य छलनि हेँ से से पढ़ि गेलियनि मनमोहन झाके मनमोहन झा लिखित जे हुनकर उपन्यास सब छलनि हेँ से सब हम जे पढ़लहुँ तकर बाद जे छै अंग्रेजीके प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष छलहन बहरैलके हुनकर जे छै हुनकर जे छै रचना सब सेहो जे सेहो पढ़लहुँ ओ मैथिलियोमे लिखै छलाह हन आओरो मैथिलीके जे साहित्यकार सब हिनकर हरिमोहन झाके जतेक साहित्य छलनि तकर हम अवलोकन केलहुँ तऽ जे नामी गिरामी जे साहित्यकार छलाह हन तिनकर जे से रचना सब पढ़ियौ मैथिली मातृभाषा छलै तैँ ओकर प्रति सहज एकटा आकर्षण छलै ओ ओ हम ताहि दुआरे पढ़लहुँ आओर तैँ जे छै मैथिली दिस हमर जे प्रवृति भेल आब हम बुझऽ चाहबै जे अ, अहाँ अध्यापन के क्षेत्र में काफी दिन रहलिए जेना तक हमरा मोन अछि जे उन्नीस सौ अंठावन ईस्वी से हम्म, अध्यापन के क्षेत्र में रहलहुँ तऽ हम बुझऽ चाहब जे ओहि समय छात्र सभक आ ओकर जे समाज छलै सा- छात्र समाज आर साहित्यक संबंध केहन छलै ओहि समय में छात्र समाज तऽ ओहि समयमे जे छात्र सब जे छै बढ़िआँ रहै सब तरहक रहै विद्यार्थी नहि ओहि समयके जे छात्र समाज के छलै छात्र सब जे छलै तकर आ साहित्य के बीच में हम बुझऽ चाहब कि ओहि समय के साहित्यिक माहौल केहन छलै ओहि समय के साहित्यिक माहौल ई छलै जे साहित्यिक गोष्ठी सब बहुत रास हुई हाँ। विद्वान सब आबि आबि के जे से अपन भाषण देथिन कॉलेज पर जे से अनेक एतऽ जे से गोष्ठी भेलै अनेक एतऽ जे सभा भेलै जाहिमे कि जे जे सभा सात सात दिन दस दस दिन चललै ताहिमे रमानाथ बाबू तंत्रनाथ बाबू ईसभ सभ जे से आबथि आओर औरो औरो साहित्यकार सभ मधुबनीके साहित्यकार सभ दरभंगासँ साहित्यकार सुमन जी ईसभ सभ आबथि आओर हुनका सभके से बजाओल जानि तऽ ओ सब जे आबे तऽ हुनकर जे भाषण होनि ताहि से हमरा जे छै मैथिली दिस मैथिली लेखन दिस हमर प्रवृत्ति भेल प्रवृत्ति भेल आओर ताहि से हमहुँ जे छै बहुत रास मैथिली से मैथिली के जे रचना सब निकलैत रहै पटना से सेहो मिथिला मिहिर ई सब जे निकलै ताहिमे हम हम अपन रचना पठबियै आओर ओ सब प्रकाशित हुए एहि तरह हमर हमर आकर्षण ओहि दिस भेल और एकटा और बुझऽ चाहबै जे मिथिला मिहिर में अहाँ के बहुधा मैथिली के निबंध सब अबैत रहल तऽ निबंध लेखन हम्म। निबंध लेखन से आब मैथिली में कम भेल जा रहल छै हम्म। जेनाकि ललित निबंध के जे लेखन हम्म। शैली छै से आब कम भेल जा रहल छै निश्चित तऽ हम बुझऽ चाहब जे मैथिली निबंध लेखन के जे लालित्य छलै तकरा वापस हमसब जे बचाबऽ चाही तऽ ताहि ले की सब आवश्यक छै निबंध लेखन ले की सब आवश्यक छै एहि लेल तऽ सबसँ बेसी आवश्यक छै जे ई आब जे से लेखन जे भेलैए लेखन आओर प्रकाशन दुनू जे से अर्थसँ सम्बन्धित छै अपन समयकेँ केओ जे छै से ओहिना नहि बितबय चाहैए ओ ओकरो जे छै जँ ओकरा जे श्रम होइ छै ओकरा जे आओर ओकरा जे लगाव रहै छै ओ जे किताब किनैए तऽ एहि सभमे जे ओकरा व्यय होइ छै तऽ तऽ से आइ तऽ ओकरो सभकेँ चाहियै तऽ ओहि दुआरे जे से हमरो जे ई भेल जे लिखब लिखबाक पाइयो भेटै भेटऽ लगलै पटना से जे निकलै छलैया ताहि सबमे पाइ भेटै छलैया तऽ एहि सबसँ आकर्षण भेलै आओर हमरो भेल आओर तैँ हमहुँ जे लिखैत रहलहुँ आ इण्डियन नेशन आर्यावर्त ओहूमे हम लिखै छलहुँ हँ हिन्दियोमे लिखै छलहुँ हँ अंग्रेजियोमे लिखै छलहुँ हँ ओहूमे लिखलहुँ ताहिसँ हमरा जे से आय आय होइ छलए ओहि समयमे कमो जे आय होइ छलैए तऽ ओकर मोल छलैए पाइके बड्ड मोल छलैए आब तऽ अ, पाइ जे से सस्त भऽ गेलैए लेकिन ओहि समयमे अ, ई, अ, चालीस पचास ईस्वी पचास ईस्वीमे जे से पाइ से बहुत मूल्यवान नीक बात छै जे लेखन से ओहि समय में आय होइ छलै आय होइ छलै तऽ आय करी विद्या छलै ओ अच्छा लेखन जे छलैए से ओहिसँ से अर्थ होइ छलैए आओर तैँ लोक जे से लिखै छलै बेसी बेसी बहुत गोटे लिखै छलै एगो एकटा हमहूँ रही अच्छा मैथिली साहित्य परिषदक विशेष अधिवेशन सरिसबमे भेल छलै हम्म, हम्म। तऽ ओकर बारेमे ओहिमे बहुत गोटा आयल छलथि जेना हम्म। रमानाथ झा छलखिन मणिपदमे आयल छलथि सब आयल रहथि। आर ओकर जे सुभद्र झा आयल स्मारिका रहथि, हँ सुभद्र। आ ओकर जे स्मारिका निकललै हम्म। तऽ ओकर संपादन के हमही रही अहीं केने रही तऽ हमरा सबके मैथिली साहित्य परिषदक के जे ओहि महान अधिवेशन भेल छलै ओकर बारेमे हमरा सबके बताबू ओ जे महान अधिवेशन जे जे भेलै से सरिसोके ग्राउंडमे सरिसो मैदान जे छै तहीमे जे से सभा होइ खूब ओकर जे से समयना ईसभ जे खसै ले लेकिन हॉलमे सेहो जे प्रबन्ध रहै जे थोड़ेक जे से विचार ई सब जे होइ छोट जे सम्मेलन होइ से ओहिमे होइ जे सदस्य सब रहथि से सब ओतहि ओतहि एकत्र होथि तऽ ओतौ बैसैके से व्यवस्था रहै संस्कृत विद्यालय स्वतः जे से संस्कृतके पंडित सब जे से ओहो सब जे से शतरञ्जी ईसभ जे रखने रहथि आओर ओहुना जे छै एहि दिससँ हमरासभक जे आयोजन छल ताहि दिससँ जे हमसभ इन्तजाम कयने रहियै जे ओतय रहै तऽ बैसयके पर्याप्त रहै तऽ सप्ताहमे ओहुना जे छै दू दिन ओहिमे ओहिमे बैसार हेबे करै थोड़बो काल लेल ओकर बाद जे छै बाहरमे होय तऽ एहि दुआरे से एहि एहि क्रममे हमरा सबके जे छै से ओकर आकर्षण भेल आओर हमहुँ सब करैत रहलहुँ आओर ताहिमे सफलताके बोध भेल के सब आयल रहथिन ओहिमे ओहिमे तऽ ई के नहि एलखिन सएह रहै साहित्य प्रेमी जतेक रहथि से से सब ओहिमे से आयल रहथि ई बाबू साहेब एकटा छलाह एतऽ एतऽके से जे से हुनका साहित्य से बड प्रेम रहनि हम्म। ओ आयल रहथि मधुबनी के मैथिली विभागक मधुबनी दरभंगा पटना यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी एहि सबमे अहाँके जे छै से मैथिलीके जतेक विद्वान रहथि सब आयल रहथि अंग्रेजियोके विद्वान जे मैथिलीमे लिखै छथि से सब ओहिमे ओहिमे आयल छलाह जेना अंग्रेजी विभागके अध्यक्ष छलाह पटना विश्वविद्यालयके बिहार विश्वविद्यालयके तऽ ओ आयल छलाह ओ ओतऽ रहला जाबत धरि सभा भेलै एक वीक कि दस दिन दस दिन भेल रहै ताबत दस दिन ओ ओ एतऽ छलाह रमानाथ बाबू छलाह तन्त्रनाथ बाबू छलाह तऽ हुनका सबके रहैके व्यवस्था एतै रहनि संस्कृत विद्यालय जे छै ताहिमे रहनि आओर एहि तरहे जे मणिपद्म सेहो मणिपद्म मणिपद्म छलाह मणिपद्म छलाह मणिपद्मके जे छै से सङ्गे अथी संस्कृत संस्कृतवला एकटा जे पण्डितजी रहथि विद्वान नाम हुनकर हम हमरा एखन नहि आबि रहल अछि पर ओ रहथि हरिमोहन झा आयल रहथि ई सब ई सब सब जे से जे जीवित सा- साहित्यकार सब रहथि हम्म। ओहि समय में से सब एतय अयबाक कृपा केने रहथि अ, और और अमरनाथ बाबू सरिसव महिमा सरि सब महिमा एकटा लिखल गेल छलै हँ। जेकि आइयो ओइसन अ, किछु नहि सरिसव के बारे में जे एहिमे लिखल गेल छै हँ। से आइयो आइयो ओ जे से ओकरा सार्थक छै सार्थक छै ओहिना एकदम सार्थक छै हम्म। ओही में वो लिखने रहते एतऽ रे। और दीपक जी ओहिमे एकटा अ, स्वागत गान हाँ हाँ हाँ दीपक जी लालगंज के स- अ, वो छला है तो वो सब दिन आवत एकदम नियमित रहत अंबिकानाथ भाई रहत अ, उमानाथ बाबू रहत अंग्रेजियो के जे विद्वान सब अ, जे जे यूनिवर्सिटी में छथि अ, और की रहत ओहि दिन में से सब एतऽ आयल रहत के से तऽ सरिसब पाही के प्रति सबके आकर्षण रहन सरिसव इसकुल आसपासके जतेक इसकुल कॉलेज ई सब छै झंझारपुरके ओकर सब सब जे साहित्य प्रेमी सब एतऽ एकत्र भेल रहथि एकटा अद्भुत जमावड़ा रहै जे ओकर ओकर वर्णन केनाइ कठिन अछि तऽ ओकर जे स्मारिका छै हँ। तकरा अहाँ संपादित केलियै हँ, ओ बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण मैथिली ले अइयो छै हम्म। तऽ ओकर स्मारिका के संपादन के अनुभव अहाँ के केहन रहल ओहिमे तऽ अद्भुत रचना सब छै आ, संपाद अ, ओहिमे ओकर सम्पादनमे तऽ कठिनता तऽ बड भेलै अ, सब चाहे जे हमर जे से अ, अधिकसँ अधिक प्रकाशन हुए हम्म, लेकिन सभक तऽ भऽ नहि सकै छलै हम्म, तऽ जहाँ तक जे जे अ, अ, संग्रहणीय रहै तकरा सबके श्रम हमसब जे छै तीन चारि गोटे के जे छै बनौने रही से देखियौ एतेक अहाँ छाँटू एतेक अहाँ छाँटू एतेक अहाँ छाँटू हम्म, ओहि तरह जे ई कऽ के तखन जे प्रकाशन मे देने रहियै हम्म। उम, तऽ तऽ ओ जे छै सफल भेलै आओर ओकर एखनो जे छै बड बहुत महत्व छै अ, जे- जे साहित्य प्रेमी एहि इला- एहि क्षेत्र के छलाह हन हम्म, चाहे जिनकर रचना ओहिमे रहनि हम्म। हुनका सबके से रचनाकार सबके तऽ मुफ्तेमे भेटलनि आओर जे सब एतऽ जे से साहित्य प्रेमी रहथि से ओकर जे चन्दा रहै से देने रहथिन किएक तऽ प्रकाशन तऽ ओहिना नहि होइ छै मङ्गनीमे नहि होइ छै तऽ ओ ओसब देने रहथिन तऽ हुनका सबके भेलनि आओर से सब घरमे सुरक्षित छै जहाँ तक बेसी से बेसी घर में ओ, ओ सुरक्षित छै स्मारिका के पुनर्प्रकाशन सो हेबाक चाहिए ओ एकटा मैथिली ले अनुपम हाँ। धरोहर छै से वएह छै जे ओतेक जे से समय दै वाला और पाई खर्च करे वाला आ यदि छै को तो ओ संगठन नहीं भ पबै छै किया तऽ ओहि तरहक वातावरण नहि रहि गेलैए लेकिन हेतै सेहो सेहो जे हेबाक चाही कॉलेजक प्रवक्तासँ प्राचार्य धरिक यात्रामे साहित्यिक गतिविधि केना की रहल अहाँ कॉलेजमे सेहो रहलियै प्रवक्ता छलियै फेर धीरे धीरे प्राचार्य बनि कऽ अहाँ रिटायर केलियै तऽ एहि बीचक साहित्यिक यात्रा केहन की रहल साहित्यिक यात्रा हमसभ जे से कॉलेजमे जे छलहुँ हेँ तऽ कॉलेजमे ई रहै छलै जे डिबेटिंग सोसाइटी डिबेट्समे जे विद्यार्थीसभ बेसीसँ बेसी भाग लथि विद्यार्थियो सभके ओहिमे संलग्न करैके हमरा सभके सतत प्रयास रहै छलै आओर ताहि प्रयासमे हमसभ बहुत अंशमे सफलो भेलहुँ सरिसो विद्यालयमे सरिसो महाविद्यालयमे सरिसो सरिसो इसकुलोके हमसभ लऽ लऽ लऽ लै छलियैए किया तऽ सरिसव स्कूलक छात्र छलियैए आओर ओकर शिक्षक सब छलाह हँ जेकि हमरो सबके गुरु छलाह हँ अम्बिका नाथ पै रहथि मनमोहन झा रहथिन ई सब ई सब रहथि जेकि साहित्य प्रेमी रहथि तऽ ओहि दुआरे जे से भेलै चयन कऽ के से नीक नीक जे छै विषय पर वाद विवाद होइत छलैया ओ राखल जाइत छलैया लोक पसन्द करैत छलए आओर बहुत आकर्षक एकटा ई छलैया एहिमे किछु धनवान आदमी सब सेहो सब जे छै बहुत प्रवृत्त छलाह हन अपन जे समय दै छलखिन हँ मधुबनी मधुबनीके मधुबनी ड्योढ़ीके जे छै सेहो जे छै विद्वान सब छलाह हन से आयल रहथि ओ जे दूटा प्रोफेसर रहथि आर के कॉलेजमे जेकि उच्च पद पर मैथिली विभाग अध्यक्ष आओर हुनके अनुज सेहो रहथिन ओतऽ आओर अहिना जे से औरो औरो ओतौ रहथि एतयके सकरी लगक जे से एकटा एकटा बाबू साहेब बजैत जिनका कि साहित्य से बड रहनि जे सब रुचि ई सब सब कॉलेज अब तक अबै छलखिन कॉलेज में हां कॉलेज में आबैत हो अच्छा इसमें एहि सब में जे मीटिंग जे होय तै सब में आबैत हो जे से भाग लेने हुनका अध्यक्ष सेहो रहनि एतय के पूर्णिया के रहथि एकटा ये से विद्वान ओहो जे से साहित्य सर्जनमे अभिरुचि रखैत रहथि तऽ ओ आयल रहथि पूर्णिया सहरसा ई सबसँ आयल रहै अच्छा ओहि वास्ते प्रयास भेलै आओर ओकरा सबसँ सम्पर्क कयल गेलै सब आयल रहै आप हम बुझऽ चाहबै जे मनमोहन झा मीनाक्षी लिखलखिन कथा तो ओहि कथाके अहाँके राजनर्तकी रूपमे अहाँ ओकरा से नाटकके रूपमे लिखलहुँ तऽ ई विचार केना आयल मीनाक्षीके नाटकीकरण कऽ कऽ ओकरा मैथिली साहित्यके देबाक विचार केना आयल एकटा जे एकर इएह छै इतिहास जे एकटा नाटकके जे से प्रदर्शन तीन राति भेल रहै से लोहनामे लोहना विद्यापीठपर लोहना विद्यापीठ जे छै तकर सामने मन्दिर छै मन्दिर आओर ओकर बीचमे जे से काफी जगह छै तऽ ओहिमे अभिनयके से भेल रहै आयोजन ओहिमे से सरसरी स्कूलके हेडमास्टर छलाह हेँ

तऽ हमहूँ कहलियै जे ठीक छै हम हम रहब लेकिन हम सभके एहिमे जे एखन सहयोग देबै हम आबि कऽ रहब एहि पाछू हम रहब बेहाल से नहि हैत अहूँ सभके सभके सभके दिअ पड़त सहयोग तखने हेतै तऽ से भेलै सभक सहयोगसँ से ओ सभसँ जे जे भार हिनका जे छै भेटल रहनि मास्टर साहबके नहि तऽ ओकरा अहाँ पहिने लिखने हेबै ने ओ ओ- हँ ओ पहिने हमर लिखल छल सएह हम पूछऽ चाहै छियै हम्म। जे अहाँ जे ओकरा लिखलियै हँ हम्म। तऽ ताहि दऽ हम बुझऽ चाहै छी जे राजनर्तकी लिखैके विचार केना एलै राजनीतिके राजनीतिकी लिखैके विचार भेल जे से मनमोहन झाके जे एकटा कृति छनि ओ जे मीनाक्षी हँ मीनाक्षी मीनाक्षीसँ हम जे से प्रेरित भेलहुँ तऽ तैँ हम जे से एकटा जे से नाटक जे से लिखलहुँ ओहिपर से देलियनि जे से हुनका मास्टर साहेबके मास्टर साहेबके एकर जे से प्रबन्धक बनौने रहियनि हमसभ हम सेक्रेटरी रही तऽ वएह जे से ओ आयोजन जे से कयलनि आओर सफल भेलनि ओ आयोजन अहाँ आरंभिक जीवन से रंगमंच से जुड़ल रहलिए मैथिली रंगमंच से बहुत नाटक अहाँ खलायल छियै तब पहिलका समय में जे नाटक अहाँ सब सरिसो कॉलेज में बहुत होइ छलै आर तकर बारे में हम सब बुझऽ चाहबै जे पहिने जे मैथिली के जे रंगमंच अहाँ के मित्रो छलथि श्रीकांत मंडल और अहाँ सब रंगमंच ले बहुत काज केने छलिए हम्म। लेकिन आप धीरे धीरे वो रंगमंच के खत्म भेल जा रहल छे हम सब जे से सरसों में से सो जे से मिथिला नाट्य कला परिषद जे से चले वही मिथिला नाट्य कला परिषद के तत्वावधान में से चारि पाँच वर्ष तक जे से लगातार जे से अभिनय भेलै ओहिमे हम जे से सचिव रही दू बेर तऽ आओर अम्बिकानाथ भाइ रहै छलखिन हँ सचिव हम हम एक बेर ओ एक बेर दू बेर उपसचिव रही खरतर भाय रहै छलाह हन ई सब सब मिलके जे सबक सहयोग रहै छलैया आओर तखन जे से नीक नीक जे से कलाकारके जहाँ तक चयन कऽ के तखन जे देल जाइ छलैया तऽ ओ सफल होइ छलैया एकरे एहिमे अहाँके एकटा जे एकटा जे से कहि दै छियै एक बेर जे से अजयके जे से गीत रहै छलनि ओहिमे

तऽ से विजयके जे विजय देखलकै विजय हमहूँ जायब स्टेजमे तऽ एक बेर हुनको जे है से थोड़का राखिके फेर तऽ एहि तरहक होइ छलैए से बड्ड कठिनतासँ निर्वाह करय पड़ै छलैए तऽ बहुत ओहिमे जे से सफल सफल भेलै स्थानीय सभ लोकक जे से बहुत सहयोग रहै छलैए पाइपर होइ छलैए तैँ कोनो जे प्रभाव प्रभाव नहि होइ छलैए जे हेबाक से ओहि बीचमे भऽ गेलै आ सब ओहिमे चंदा दै छलै सब चंदा दै छलै सब चंदा दै छलै पहिने ई नीक छलै जे कि कोनो काज ले अर्थ के समस्या नहि होइ कियाकि समाज से मिल के होइ छै हाँ, जे नहि अबै छलैए सेहो चंदा एक तऽ चंदा दऽ कऽ नहि होतै से बहुत कम होइ छलैए तथापि जे वयोवृद्ध रहला अपने जे नहि अयला किया तऽ हुनका तऽ घर पर जाके जे से होइ छलै संग्रह तऽ ओ कोनो अपन जे से सम्बन्धिकके ओ जे से दऽ देलखिन जे ओ देखै छलाह एहि तरहे जे आओर अनुशासनके संग चूँकि होइ छलैया तैं सबके ओहिमे आकर्षण रहै छलै कोनो नाटक मोन अछि एकटा कोनो नाटक मे अहाँ शिवके भूमिका सेहो निभेने छियै या कोनो एहन नाटक कोनो अपन मोन अछि जाहिमे अहाँ तऽ एतुका नाटक में नै लेकिन ओना तऽ हम नाटक में जे से अभिनय केने छी हां कोन कोन से है एकटा दूटा नाटक के बारे में बता दिए नाटक वीर अभिमन्यु छै तै में तै में केना छी स्कूल पर जे नाटक सब होय हां तै में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्नैस सए पैंतालिस ईस्वी में जे भेलै

पंद्रह अगस्त के अवसर पर पंद्रह अगस्त में देश देश स्वतंत्र भेल छलै उन्नीस सौ सैतालीस हाँ, हाँ, हाँ। तऽ ओहि दिन के अहाँ सबके की अहाँ के मोन अछि ओ दिन केहन अनुभव भेला अहाँ सबके स्वतंत्रता दिवस हाँ।, हाँ से एकदम मोन अछि से कनी हमरा एकदम मोन अछि हमरा सबके हमरा सबके जे से सरकार दिस से आधा किलो के आधा किलो के भेल मिठाई बाँट अच्छा और स्कूल दिस से से भेल रहे जे से एक पाव के पाव भर के बाँट पे तीन पौआ के एक गोटे के से मिठाई भेल रहे जे कि अहाँ सब अहाँ सब लऽ जाउ खाउ और लऽ जाउ तऽ ई मोन अछि तऽ ई एकटा आकर्षण रहै बच्चा सबके तऽ छोटे तऽ रहै छै बच्चा सब सङ्गे सङ्ग जे छै सभ मिल कऽ अभिनय करय एकटा अपनामे बहुत सामञ्जस्यपूर्ण वातावरण रहै और तै तै में जे सब इने हुई तो से बड बड सफल हुई नहीं ओई दिन के अनुभव के बारे में बताइए हां तो ओई दिन का जे अनुभव सब है से अहाँ जखन कखन पता चलल जे देश आजाद भेलै से

हँ नहि सब पैता ई अच्छा निर्णय भेलै जे स्वतंत्रता हैत हँ हैत से अ, तऽ ताहि आशा मे जे छै एतऽ जे छै एकदम से अभिनय के वातावरण भऽ गेलै अच्छा अच्छा लोक तहिया सब से शुरू कलक और सैतालीस ईस्वी में जाके तीन राति न- से लगातार नाटक भेले स्कूल अच्छा पर अ, सब विद्यालय में विद्यालय के सामने किया तऽ ओत- ओतऽ से बेसी जगह रहे एतऽ से भेल रहे और बड सफल भेल रहे अच्छा आब एखुनका जे मैथिलीके स्थिति छै साहित्यके स्थिति छै या पत्र पत्रिकाके स्थिति छै तऽ तकर बारेमे अहाँ किछो बतबियै जे पठनके अभिरुचि जे कम भऽ गेलै से बड्ड कम भऽ गेलै से बड्ड दुखद दुखद बात छै साहित्यक प्रति जे आकर्षण छलै लोकके से से कम भऽ गेलैए किएक तऽ नव पोथी जाहि मात्रामे जाहि संख्यामे प्रकाशित हेबाक चाही से प्रकाशित नहि भऽ रहलैए जे प्रकाशित होइ छै तकर दाम बड्ड बेसी छै सभ ओहिमे जे से अपन अर्थदान नहि कऽ सकैए

जखन एखन के लो- लेखक सब लिख रहल छै एखुनका जे लेखक सब लिख रहल छै तऽ अ, हुनका सबके अहाँ सबसँ पैघ जिम्मेदारी की बुझै छी भाषा बचेनाइ हम्म। समाज देखनाइ आ कि सौंदर्य वर्धन केनाइ हम जे से ओना तऽ एकमुखी साहित्य साहित्य नहि भऽ सकै छै साहित्यमे जे से भाषाके ध्यान सेहो राखऽ पड़तै विषयके ध्यान सेहो राखऽ पड़तै आओर नवीनताके सेहो राखऽ पड़तै पुरान जे जे भाव छै तकरा एकदमसँ उपेक्षा कऽ देतै सेहो नहि हेतै नव आओर पुरान दुनूके समन्वय लऽ के जे आगू चलत सएह साहित्य जे छै सफल भऽ सकैए तऽ हमर सएह प्रवृत्ति अछि अपन तऽ अहाँके पढ़ल बहुत रास छात्र सब बेसी पैघ पैघ साहित्यकार सब सब बनि गेल चुकल छथि ओ सब तऽ हुनका सब ले अ, अहाँके केहन लगैए हुनका सबके प्रोन्नतिके देख कऽ हमरा ओ हमरा प्रसन्नता होइए जे हमर जे से छात्र यदि नीक साहित्य लिखै छथि हुनकर प्रोन्नति होइ छनि हुनकर यदि यशोगान होइ छनि तऽ ओ हमरा होइए जे हमरे हमरे यशोगान भऽ रहल अछि किएक तऽ हमर एहिमे मेहनत कयल अछि एकरा बनबैमे मेहनत कयल अछि तऽ एहि तरह जे से एकमुखी नहि भऽ कऽ से सब दृष्टि से ओकरा ओकरा सोचय पड़ै छै ओकरा प्रति जे ओ अपन आओर संगे संग जे इहो देखय पड़ै छै जे अपन कतेक मेहनत केलक ई लोकक जे कयल छै तकर तऽ अनुकरण केलक है लेकिन अनुकरण के संग संग ओकरा मे जे से दिव्यता की छै ओकरा मे जे नवीनता की छै तकरो जे संवेषण करऽ पड़ै छै और से जे रहै छै तऽ ओ नीक लगै छै मैथिली मे अनुवादक जे आवश्यकता छै मैथिली के हमरा दोसर भाषा तक पहुँचेबाक मैथिली भाषा लग बहुत साहित्य छै बहुत साहित्य तऽ ताहि पर हम अहाँके विचार बुझऽ चाहबै जे कि आप मैथिली में अनुवाद के कते आवश्यकता छै बहुत आवश्यकता छै और बहुत भइयो रहलैए भेबो केलैए लेकिन ओतेक नहि भेलैए जतेक आव- आवश्यकता छै तऽ ए- एकर आवश्यकता छै जे लोक बेसी से बेसी संख्या में मैथिली में से विभिन्न भाषा से अंग्रेजी भाषा से हिन्दी भाषासँ आओर आओरो आओरो जे उन्नत भाषा सब छै ताहिसँ अनुवाद करय आओर से पाठकके तऽ यहाँ तऽ मैथिलियो लए आवश्यक छै ने जे मैथिलीके जे साहित्य छै तकरा आन भाषा मैथिलियोके मैथिलियोके आन भाषामे भेलैए बहुत रास आओर बहुत भइयो रहलैए मैथिलीके रचना सबके सेहो जे से भिन्न भिन्न भाषामे अनुवाद होइ छै तऽ लेकिन ओतेक नहि होइ छै जतेक कि से हेबाक चाहिए किएक तऽ ई स्वतः छै जे अंग्रेजी हिन्दी बंगला एहि ई सब भाषा जे है से जतेक गतिशील छै जतेक जे शीघ्रता से जे से ओहिमे जे रचना से शीघ्र और बहुल संख्या में होइ छै तेना मैथिली में नहीं भऽ रहल छै मैथिली के ई प्रवृत्ति अखन देर नहि गेलैए जे बहुत गोटे जे से बुझै छै जे मैथिलीमे की रचना करब मैथिलीमे की जे से लोक लोक से ई लैवला नहि छै ओकर एकर बाजार नहि छै मैथिली हम्म। से जे से एकटा से दुष्ट धारणा जे भऽ गेल छलै भऽ गेल छै ताहि दुआरे जे से मैथिलीके साहित्य दिस लोकके से ई नहि होइ छै प्रवृत्ति नहि होइ छै जे ओ लिखै ओकर साहित्यके समृद्ध करै बाजारक डरसँ आओर मैथिलीमे अखनो जे छै दुखद बात ई छै जे बहुत रास पाठक छथि जेकि सुनै सुनै मैथिलियो पढ़ब तऽ तऽ मोल मोल लऽ कऽ ई एकटा जे छै दुष्ट वृत्ति जे आओर अनुचित जे छै विचार से पाठकके मोनमे जे से छै थोड़ेक जे से निम्न कोटिके जे पाठक सब छथि से सब ओकर बाजारके बिगाड़ि रहलखिन हँ एखन अहाँ सम्प्रति सरस्वती सदन पाही टोलमे रहै छी आओर स्वतंत्र अध्ययन लेखन आ समाज सेवा करैत छी तऽ ओहिमे एखन अहाँके आब अपन मुख्य लक्ष्य की अछि अहाँके की इच्छा अछि आओर केना की अहाँ अपन भाषा लेल करऽ चाहै छी आब आब तऽ देखियौ आब तऽ जे चाहै छी हमसभ जे से अशक्त भऽ गेलहुँ आब जे चाहै छी से कऽ नहि सकै छी अ, आओर अ, जे भऽ रहलैए से सोहै नहि तखन तऽ दुखद स्थितिमे हमसभ छी तैँ लेकिन ई विश्वास अछि जे समय औते समय आबि रहलैए जखन कि मैथिलीके प्रति लोकक आकर्षण बढ़तै अहाँके कोनो एहनो रचना सब अछि जे एखन तक अप्रकाशित अछि कोनो पोथी कोनो रचना किछु एहन रचना आब प्रकाशित अर्ध प्रकाशित सब दू तीन टा अछि लेकिन आबो ओहिना रहतै नहि सम्भव छै तहन देखबै कहियो यदि भऽ गेलै जोश भऽ गेलै भऽ गेलै भऽ गेलै अच्छा नव पीढ़ी के मैथिली के लेखक सब ले कोनो संदेश दिया चाहबे नव पीढ़ी के लेखक सब के तो यह आदेश है जे समय आबि गए है जो सब खूब पढ़त भिन्न भिन्न भाषा के साहित्य के अवलोकन करत भिन्न भिन्न भाषा में होत जे विकास छे तकरा देखत और मैथिली ओकरा उतारत सएह सएह हमर कामना अछि आ बहुत नीक लागल अहाँ सङ्गे बात कऽ कऽ आओर बहुत किछु हमरा सभके बुझबामे सेहो अयलै आओर अहिना अहाँके आशीर्वाद हमरा सभके भेटैत रहै तऽ प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद हमरो नीक लागल गप करैत नहि तऽ आब आइ काल्हि साहित्य पर के गप करैए हर के कतऽ जे से गप करब